Halo, Ctrial Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atu lio kan caan sining ah zeidah a herh ngai kan ti si ahcun nang le kei nih kan hmanmi Facebook silosile Messenger vaibar maw mi hi a himbawm ngaingai herh. A hleice in Kawlram cu Facebook kan hman tikah VPN hmang in kan Facebook a khongh lok a ciahmi te hna hi ti bantuk a tam tuk tawn tikah mah cu vialte ah lok a khongh ciahnak in kan luat khawh nakhnga cun phundang kan chim si ahcun phone hack a hmangmi te hna nih kan phone an hack khawh lonak ding tiangin cun nakin a hung biapi deuh kan Facebook password an theih ko zongah an luh khawh lonak dingin a tuahnak um le mai hi tutan ah van chim kanu Zeitindah kan tuah lai kan ti si ahcun macu Facebook site ah ummi a pakhat two factor authentication timi le a pahnihnak ah authorized login timi kha si le maka ka chim pa an a konglam te kha ka van sim piah lai si ahcun kan van zoh phone kha lan na van on piak lai i Cun VPN hmanhau caah VPN kan van on piak lai ka cu ka on ciat cang caah cun Facebook ah kan van kal lai. Ti ka video te hi hi ka kam lei te ah ka van langhter lai zoh chip kho van i zuam u law. Cun hi zawn ah hin khoi kan dah kan kal lai kan ti si ahcun hi ka rin thum ai ringmi setting zawn te kan kal piak lai. cun tanglei kan van ṭum lai i setting and privacy timi kan van kal ṭhan lai cun setting ah kan van kal nolh rih lai cun tanglei kan van ṭum lai hika cun hin security and login timi te hi na van hmih piak lai eh hika zon ah hin uh, Two Factor Authentication timi te hi tutan ah van chim ka duhmi si. A pakhatnak cam ah kan zoh dingmi cu kazan i use two factor authentication timi hi si. Mihi zeidah sullam si kan ti si ahcun mihi kan tuahnak thawng in na Facebook password an theih sual i pakhat khat nih an luh sual tikah nangmah theihternak notification te hung kai lai. Maka kha chim duhmi. Cun hi kazan i use two factor authentication timi te kan van hmeh piak lai. Hika zawn ahhin thim dingmi phunthum um i a pakhatnak cam ah Authentication App ti si, pahnihnak ah Track Message SMS ti si, pathumnak ah Security Key. Le hi chung ahhin a fawi cem dingmi in a pahnihnak simi Track Message SMS timi ti hi kan van thim piak lai cun continuous tim te kan van hme lai eh hi zawn ah hin a cheukhat cu phone number ai tial sami zong um lai tu keimah ta cun kan hika phone number ai tial sa na hman mi phone number te kha na hman piak lai na hman peng mi kha cun adang na duh si le kan add number tim te hme kho si sia cun a chung i number te hi kei cu ai thi cha ca continuous ak kal piak lai Hika zun ahhin code number paruk a van kan kuat lai i maka code number van kan kuatmi khan hika zun ahhin kan van ṭhehpiak lai van kuat cang. Code number kan van ṭial lai. Mekhan kuasi ahcun a tangah continuous timi te kan van hmeh piak ṭhan lai. Dan password an kan hal le password kan van ṭial piak lai. Na Facebook password kha salai password na theih lo tu ahcun lau tlau si na tuah kho la lo cah na password thlen hnu lawng na tuah khawh hnga. Kha chiti si ahcun a pakhatnak two factor authentication is on kan van tuah kho si dan kan van hmi lai i ka tu pakhatnak ka chimmi che dang ka van lim cangka a van pi a kho cang khi kan van kir than lai cun a pahninak van chim ka duhmi cu get alarm about an recognize log in timi te hi Na Facebook password an theih zongah khattelei in an rak luh tikah nangmah sinah notification hung kai lai i mihi nangmah a khawngh sa maw nangmah ta sa maw timi kha yes le no in hal lai cucaah cun kei nangmah luhmi pakhat hmanh si lo poah ahcun no na hmeh piak si amah le khan khan zeitluk password an theih zongah lut kho la lo ma khate kha van chim ka duhmi si kan van zoh lai get all out about and recognize login kan van hmeh lai Ka zun a harmi um lo. Notification tingte kan van thimpiak lai. Cun a cungte i get notification timi ten kan van zahpiak lai. Cu hnuah save kan hmeh lai. Khan cun ai hlim ko cang. Khan cun na Facebook an luh sual, na password an theih an luh sual zongah zeitik chan hmanh ah nangmah sinah notification in yes na pek hna lo khawh ahcun na Facebook an lut kho la lo. Makhakha hi Facebook a hmangmi paoh nih kan tuah awk si ko ti ka ruahmi van hrawm hna ka duhmi si. Video dong te a zohtu nan zapi cung lunglamnak tampi ka nei. Bye bye.